normalment hawnhekk hawnhekk qegħdin fl-għalqa tiegħu, imma aħna ħanaraw kif mill-esperjenza ta' bidwi illi, illi normalment eh, għandu eh, l-esperjenza tal-bidi organika nistgħu nistgħu nitalmu kif ukoll eh, nkabru u f'dal każ ħankabru il-ħass kabuċċat. Ejva, jgħidulu iceberg lettuce m'għandux jaqsam xejn mal-selġ ta' imma Għal informazzjoni din li jgħidulu iceberg għaliex meta beda jiġi prodott ehm, bi kwantità kienu jittrasportaw dan qed insemmi l-Amerika minn stat għal ieħor u kienu jippakkjaw eh, jagħmlu l-silġ madwaru. Għabek semmew għalawlu di tal-iceberg insomma għax is-silġ għandu x'jaqsam xejn magħha, sempliċement biex jittrasportaw fih. Iva, dina pjanta faċli biex tkabbara, eh, tħobb eh, Tikber fil ġeneralment fix-xhur friski kesħin. Għandek mill-ħabta ejja ngħidu minn Settembru, Ottubru, Ottubru sal l-ewwel tas-sena hekk is-sena tibqa' dieħel. U anka jikber ukoll fix-xhur tar-rebbija wkoll, fix-xhur friski. Pjanta li f'xahrejn tħawwilha u taqtaħħa tilħaq f'xahrejn ta' ġifieri Fast grower, ħanajdu hekk. Issa din biex. Dal-każ pereżempju aħna xtrajnihom minn nursery. Iva, iva. Żer inti naħseb ir-rakkomandazzjoni la darba la darba din tikber kull xarej jekk trid tkabbar għad-dar, inti kważi kważi jaqbillek tmur kull xahar jew kull eh. tliet ġimgħat il. Ekku, ekku, faċli eh, tixtri u ħanajdu kif irid. Dan dak li jkun jekk irid erba' pjanti, mhux se joqgħod intriga biż-żerri għax naf Issa l-informazzjoni dina da xitel jitnisslu miż-żerriegħa tal-ħassa li jkunu intażlu apposta biex jipproduċu iktar ħass. Ehm, tkun ħassa li ħallit tikber is-sebbel u jieħdu żerriegħa minna. Issa, ma nsilli. Ma d-dar aħna eħfef kapaċi li wieħed imur in-nursery u jixtri jixtri hekk. Issa din trid ħamrija ħafifa, ehm, b'ammont ta' fertilizzant, tisqija regolari u jekk qiegħda ġa pot, Irid ikollha drainage tajjeb ukoll. Jew inkella fil-miftuħ għandek ġardina din titħawwel qisu dawk il-15 20 cm bejn waħda oħra u trid 20 cm. Iva, iva, trid, trid, un forsi hija anka 30. Għaxi tikber?
Tikber, tikber, jkollok art tajba, Tikber daqs kambarija, insomma. Eh, u anka.
Kas li qed titfaħa ġo pot, eh, dak id-daqs mela waħda ġo kull pot trid tagħmel? Waħda sakemm ma jkollekx
kontenatur tawwali u tagħmel waħda few waħda u xorta jrid ikollok ammont ta' ħamrija jrid ikollok dak eh, il-15-20 cm fond ta' u anka wisa' Bewiet wieħu l-istess eh, wisa. U trid tagħmilhom kif qed ngħidu bej 20-30 cm. Kemm iddum biex tikber minn hekk għal meta inti tista' tibda tnaqqar minna?
Ara, ma xaħrejn ikun it-temp sħun, tkun iffurmat u lesta. Kikun daħal iż-żmien trid tiċċari nofs forsi, jien daqsxejn żjed. Imma f'xaħrejn ikun il-ġranet sbieħ U għal min ikun qed ikabbar għad-dar, jattakka xi ħaġa hija sensittiva. Ġo pott għandek inqas inkwiet. Insetti jikluha, anke għasafar ġieli naqruha. U ovvjament il-bebbux.
U l-bebbux. Mela, grazzi Lin, grazzi tal-informazzjoni, ovvjament hekk nistgħu nħeġġu n-nies li min irid ftit ħass frisk jista' jkabbar ġol-pott u u jkollu joħroġ barra jqaċċat u hekk. Grazzi tal-informazzjoni, jiena nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.